O wel ti fi mor goeth a phendant ei farn ag erioed. Dach chi'n gwrando ar Cofio ar bbc Radio Cymru sydd heddiw'n canolbwyntio ar y lliw glas. A pe fewn i medru canfod un clip yn yr archif, hoffwn glywed Jack Evans o'r Bala, sef y Bala Bang, yn sôn am y prynhawn y chwaraeodd i Gaerdydd yn rownd derfynol Cwpan Lloegr ym 1925. Prynhawn pan gollodd Caerdydd o gôl i ddim yn erbyn Sheffield United. Dwi 'di clywed y sgwrs unwaith, ond rywsut mae 'di diflannu'n llwyr bellach, felly fe rhaid ni gofnodi diwrnod y dadorchuddiwyd cofeb i Jac yn y Bala yn 2002. Llyr Edwards fu'n holi. Ganed Jac Evans yn y Bala yn 1889 ac ar ôl dechrau ei daith bêl-droed efo timau lleol, aeth ymlaen i gynrychioli Cymru. Iwan Bryn Williams, aelod o Cantref, sef Cymdeithas Dreftadaeth y Bala a Phenllyn, sy'n adrodd ei hanes. Wel, un o'r Bala 'ma oedd o, ac wedyn ifanc iawn, oedd o'n dangos dipyn o dalent fel pêl-droediwr. Oedd o'n gweithio mewn argraffu yn y dre fel llawer iawn iawn o fobl ifanc eraill, o' 'na ddigon o fobl ifanc eraill i gynnal tîm pêl-droed arbennig iawn oedd yn cael ei alw yn Bala Press. A rhywsut mi gyfeiriodd yn y diwedd i chwarae i Gaerdydd ac yna i Gymru. Blwyddyn dwytha, yn yn canolfan ni yn y Bala yma, roedd gynnon ni arddangosfa am chwaraeon oes a fu yn y Bala a Phenllyn. Ac i'r arddangosfa honno, fe ddeithbwyd â, â Cris rhyngwladol a siap y Jac Ifans. Ac o hynny ymlaen, mi gododd y diddordeb pam nad oedd na'm cofeb i ŵr mor amlwg oedd wedi chwarae i Gaerdydd ac i Gymru yn y cyfnod 1910-1926. Martha Roberts, Mi ydych chi'n byw 'ma yn Heol y Domen, yn y Bala, dych chi 'di byw 'ma rioed. Mi oeddech chi'n byw drws nesa i deulu Jac Evans, a dych chi'n cofio Jac Evans yn iawn. Sud ŵr oedd o? O, gwrboneddug i gychwyn. Dwi'n ei nabod o rioed. Dwi'n ei gofio fo'n dŵad o Gaerdydd yn ddyn pwysig yn Jac Ifans Cardiff City adeg hynny ynde. Oedd o'n dŵad bob blwyddyn i edrych am ei deulu. Ddaru o ddim torri cysylltiad â'r Bala o gwbl. Oedd o'n cael ei gyfri'n arwr yma yn y Bala? Oedd. Oedd mi roedd o. Roedden ni yn y stryd wyddoch chi, cyrtens yn cael eu golchi a croeso mawr a polish ar garreg y drws. i dderbyn Jac, a mi oedd y Jac ddod heibio, mynd rownd y tai i gyd i ymweld â chi. Ac i bob man, a ddo'n eistedd yn aros, a fydda i'n deall ei cecs iddo fo am bob man. Dwi'n cofio bod o wedi laru gweld nhw, ynde. Ond dyna oedd y croeso yr oes yno chi. Ac ar eo ddim anghofio ei wreiddiau yn amlwg? Dim o gwbl. Y Cymro da fuodd o rioed, a bachgen o'r Bala, ynde. Ron Lloyd, dych chi'n byw ma'n ardal y Bala, dych chi wedi dilyn hanes peldroedwyr y cylch 'ma erioed. Dych chi'n croesawu'r ffaith y bydd 'na gofeb i Jack Evans yma rwan? O, sa'm dwy waith bod isio, yn enwedig o'n nhw fel teulu yn bêl-droediwr da i gyd, Dic a Dei a a Jack, a Jack yn chwarae i Gaerdydd, yn enwedig ac i Gymru. Ond di, mae o'n hen bryd o ne hen newydd i mi, Peryddon, a fynte wastad yn deud bod nhw'n chwaraeus penigamp. A di dod â bala ar y map fel pel dweidiws. Ai hwn oedd y chwaraewr gore ddoth o bala rioed, ych chi'n meddwl? O, dos am dwy waith bod o'n chwaraewr da. Bu farw Jack Evans yn 1971, ond rwan mi fydd ne gofeb barhaol i gofio am y Cymro, y Cristion a'r pel droediwr rhyngwladol yn y bala. Teyrnged iddo, gan ei bobl ei hun. Yn enw i yw Eira Jones a fu'n wreiddiol o Gaerdydd wedi cael yng ngeni yng Nghaerdydd ac yn byw na trwy'r blynydde. Wy'n cofio Jack Evans yn ddiacon yn y capel Ebenezer Caerdydd. Oedd e'n ddyn hawddgar, addfwyn ac yn dyner. ac oedd e'n ffrindiau mawr a'n nhad oedd o'r un personoliaeth mewn gwirionedd, oedd e o'r un fath hefyd. Er bod nhw ddim yr un peth o ran i corff, oedd Jack Evans yn dal ac yn dene ac oedd yn nhad yn fyr a mwy o gnawd arno fe ac o'n nhw'n galw nhw yn Mutton Jeff O'n nhw'n ffrindiau mawr, o'n nhw'n wneud pethau gyda'i gilydd, ac oedd Jack Evans wastad yn dweud wrth fy nhad, 'Fe fyddwch chi yn dilyn fi i'r ddiaconiaeth cyn bo hir', ac oedd fy nhad yn dod adre yn dweud 'Na, byth, wi'n rhy swil, alla i ddim cael y swydd 'na'. Ond, yn y diwedd, o'n nhw yn gyd-ddiaconiaid gyda'i gilydd. ac yn wneud pethau, mynd ar trip yr ysgol Sul a cael hwyl ac yn y blaen. A wedyn, wi'n cofio fe yn dod i'r capel ar ei faic, a oedd pawb yn gwybod bod Jack wedi cyrraedd oherwydd oedd y baic yn y cyntedd, a pawb, o, mae Jack wedi cyrraedd. Wedyn, oedd e'n ffyddlon iawn yn y cwrdd gweddi nos iau, a'n had hefyd, ac oedd e'n mynd ar ei luniau i weddio ac o'ch chi'n mynd i rhyw awyrgylch hyfryd gydag e, oedd e'n siarad a'i dduw yn dyner ac yn addfwyn, a wedyn oedd e wastad yn dweud, tra bod fi'n gallu dod i'r capel a siarad â dduw, wy'n iawn. A wedyn, ces i naid yn ddiacon wedyn ni, a be o'n ni um, gyda'n gilydd yn gweithio uh, am dros rhyw ddwy flynedd o'n yn had wedi marw erbyn hyn, ac am ddwy flynedd bues i um, gyda Jack yn, yn ffrindiau mawr gyda Geto, a wy'n cofio'r noson pan gymerwyd e'n sal. Oedd e wedi mynd yn sal yn y sedd fawr a cofio'r ambulance yn dod a mynd ag e allan. A druan ag e bu farw Jac. Atgofion Heira Jones o Gaerdydd a diwrnod coffáu Jac Evans o'r Bala, un o'r chwaraewyr gorau rioed yng nghrys yr Adar Gleision, a fo gyda llaw sgoriodd y gôl gyntaf rioed ar Barc Ninian. Cofiwch os oes ganddoch chi glip all fod o ddiddordeb i ni yma'r cofio yn enwedig un gyda Jac y Bala, wel cysylltwch â ni.